Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist. Pan oedd Mair ei fam wedi ei dyweddïo i Joseph, cyn iddynt ddod at ei gilydd, fe gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r Ysbryd Glân. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywilyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr Arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd, a dweud, Joseph, Fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti. Oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio o'r Ysbryd Glân. Bydd yn esgor ar Fab, a gelwi ef Iesu, a mae ef a waredai bobl oddi wrth ei bechode. A digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr Arglwydd trwy'r proffwyd. Wele, bydd y wyrf yn beichiogi ac yn esgor ar Fab, a gelwir ef Immanuel, Hynny yw o'i gyfieithu, Y mae Duw gyda ni. Wrth i ni ddynesu at y Nadolig, mae gennym oll rhyw deimlad o fod dan warchae oherwydd Covid, dan ormes gofynion cyfyngedig ein cyfreithiau iechyd a diogelwch, rhai sydd i'n cadw'n bur, yn lân a dihaint. Mae yno'n ddyhead dofn am cael bod yn rhydd, fel yn oriau ma yn y bore na wchi am i'r wawr dorri. Dyhead sydd wedi ei ddwysáu gyda'r newydd a'r addewid am frechiad yn erbyn y clwy, fel petai gwaredwr ar y gorwel. Teimlad tebyg oedd gan yr Iddewon. o dan warchae gan y Rhufeinwyr, dan ormes gyfyngion, gofynion cyfyngedig eu cyfreithiau crefyddol. Crefeithiau a oedd i'w cadw'n bur, glân a dihaint. Roedd ynddynt dyheia dofn a'n cael bod yn rhydd, fel yn oriau man y bore'n awchu am i'r wawr dorri. Dyheiad gafodd ei ddwysáu gyda'r newydd a'r addewid am ddyfod gwaredwr fel petai y manual ar y gorwel. O tyre di y manual a datod rwymau Israel, sydd yma'n alltud unig trist, hyd ddydd datguddiad Iesu Grist. O can, o can, Emmanuel, ddaw atat ti, o Israel. O tyred flacu'r jese nawr, a dyrllia allu'r gelyn mawr, rho fuddugoliaeth drwy dy wedd ar uffern ddofn ag ofn y bedd. O cân, o cân, Immanuel, ddaw atat ti, O Israel. O tyred olau'r seren ddydd, diddana ein calonnau prudd, A gwasgara ddu gymylau braw a chysgod angau giliau draw. O cân, O cân, Emanuel, ddaw atat ti, O Israel. O Tyr dy fab Dafydd, agor di yn llydain byrth y nef i ni, palmanta'r ffordd sy'n arwain fry, a chau holl lwybrau pechod hu. O cân, O cân Emmanuel, ddaw atat ti, O Israel. O tyred arglwydd yn dy nerth, Ty dir hwn ar Sinai serth Gyhoeddais gynt dy ddeddfau glân Mewn mawredd a chymylau tân. O cân, O cân Emmanuel, ddaw atat ti, O Israel. Dewch i ni weddio. Arglwydd, yda ni'n dyhau am doriad y wawr, ac wrth i'r Nadolig rhyfedd hwn nesau, a'r dyheuad ynom, Arglwydd, am cael bod yn rhydd, am cael bod yn lan, am i addewid y frechlyn yma gael ei gyflawni. Atgoffa ni am Emmanuel. Tyrd ato ni, a datod rhwymau pechod hu. Gwna ni'n bur yn lân, tora ofn y bedd. Tyrd i'n plith, a gad i ni dy weld. Paid bod bellach Arglwydd yn addewid ar y gorwel, ond yn bresenoldeb byw yn ein plith. O tyre di Emmanuel. O can, o can. Diolch Iesu am daddewid. Diolch i ti ddod yn faban ni'n blith. Boed i ti cael denu unwaith yn rhagor yn ein calonau. Er gogoniant i denw. Amen.